Nā Ngāti Kurī te hekenga nui a Ngāi Tahu ki Te Waipounamu i kōkiri, i tūturu te noho ki Kaikoura i raro i te mana o te rangatira a Marukaitātea. I tautaia wā, tokomaha ngā rangatira o Ngāti Kurī i noho atu ki Kaikoura, ko te raki whakaputa, Ko Te Ruahikihiki, ko Mako hoki ētahi o rātou. I whakaae katoa ko Maru te mana engari he mana rangatira tonu ō rātou, i hiahia hoki i ō rātou ake whenua. Ko Ngāi Tūhaitara he whanaunga o Ngāti Kurī i heke mai ai i Te Ika-a-Māui ki te pā o Peketā noho atu ai. He tokomaha anō Te Aumāngea i taua ope me te kōingo tahi kia rapa whenua mō rātou. I taua wā tonu i tae atu a Tamakino rāua ko Kaiapū ki Peketā. Oa te tokorua rā, ā, he kōrero whakaihiihi hoki tā rāua. Ko rāua ētahi o te ope tauā o Waitahi. He rangatira anō ia o Ngāti Kurī. I te tohe a Waitai rāua ko Maru, i rere atu a Waitai me tōna rahi ki Ōtākou, ki Mokomoko, ki Murihiku, ki reira maringi ai te toto i te pakanga ki a Ngāti Māmoe. He tokoiti noa i ora ai. Pūrere ana a Tamakino rāua ko Kaiapū i te aituā rā, ā, ka hoki tuawhenua atu ki Kaikoura. I tā rāua taki haere i kite a te matomato o te whenua me ngā momo kai o reira. Kōrihi ana ngā manu i te ngāhere, he weka, he kākā, he kererū, ko ngā repo, ko ngā roto, muia ana e te ika, e te tuna me te pūtakitaki hoki. Ki kōnei, ka timata rātou ki te tapatapa whenua. Ka kōrero a Tamakino rāua ko Kaiapu mō tētahi roto e tata ana ki te tai, e kikī ana i te tuna, he tuna nui, he tuna roa. Hoihoi ana te ngāhere i te ketekete, i te kūkū, i te tangi a ngā tini manu. E pōkarekare ana, e kōriporipo ana te kare tai o te roto i te maha o ngā ika. Ko Wairewa tēnei. I tāpui a Mako hei kainga mōna me ēnei kupu. Taku pane ki uta, aku waewae ki tai. He mana whenua, he mana moana ka kore e motu, ka kore e mimiti i te wā. Ko te pioke te kai ka whakawaiwai i te waha o te raki whakaputa. Ko tōna pā i Kaikoura he wāhi hī pioke. Rongo ana te kōrero mō te nui o te pioke i Whakaraupo ka pirangitia taua wāhi hei kāinga mōna. Ko te pioke ka hīia, ka pāwheratia, ka meatia ki te pātaka hei kai mā te iwi. Ka tae atu a Te Rakiwhakaputa ki Whakaraupō, ka unuhia tōna rāpaki, ā, ka tapaina ko taua wāhi ko te rāpaki o Te Rakiwhakaputa. He mana whenua, he mana moana ka kore e mutu, ka kore e memeha i te wā. I kōrero hoki ngā toa nei mō tētahi roto, inā te rahi, inā te whānui hei kete kai mō te iwi. He harahara te ika, he ngāhorohoro te tuna, mārūrū ai te tini manu. Mō te pātiki, kāre i tua atu. Tēhuna atu te hīkaka o te rua hikihiki i tāna whakarongo atu. Ka whakatūria ko Orariki ki te taha o te roto. Ko taku kāika, ko Orariki. He mana whenua, he mana moana ka kore e hātepe, ka kore e tāharahara i te wā. He maha noa atu ngā mea hei whakatau ko hea te wāhi pai kia whakatū kāinga, engari, ko te rā waka o te kai, he take nui tonu. Ka noho atu ngā rangatira rā ki ngā whenua i tapā ai hei kāinga mō rātou. ko Mako ki Wairewa, ko Te Rakiwhakaputa ki Rāpaki, ko Te Ruahikihiki ki Orariki ki Taumutu, ā, kei reira tonu ngā uri whakatipu e noho ana.